Kan tunlai khuachu va han lum ngai ve tui zuk che ang u. Nai nai, tui ka cheng thim reng reng lo, apa pawn a phal lo tui chen. Ka chen chuan min vuan ni mai. Hei Mawi bal nepa, Vela leh Awite pawn an duh, kan cheng tur hi in tawp mai ni. Ni e, Mawi bal nepa, ka veng dawn che lo, engtin mai awm lo ang. Ka lang u, ka lang u. U nau pawi te, ka tlak hlum veih chuan mawin phur ang.

Khat, hnih, thum, khaw nge mawi bala. Neih dawn ticket pathum maw? Ka paawite, vungi kha min neih tir mai rawh, kan inhmangaih lutuk. Mobile kan fanu vungi hi maw? Officer chin lo chuan nei dawn lo. Nuaih tam tak in a i hunah kan fanu chu i nei thei ang. Engin ti ta ang e in va han beidawng hma ta ve, khiang te awi te. Sachin Tendulkar hi a beidawng ve mai mai ngai lo. Chutiang bawkin MS Dhoni te, Cristiano Ronaldo te, Lionel Messi te hi an beidawng ve mai mai ngai lo sin. Keini pawh kan beidawng tur a ni lo, khel liang le, cheng sunga bawt in. U naupa khiang te engate i kawm i kawm a, ei dan panga in ei ve rawh. Kan nu in ti hlir hian thil ei tawng che min ti a, e awle awle. Doctor moi bal emergency. Enga tinge? Aron chau thu ta. Poi ka ti hle mai. Mawi balh naupa inti buai nge tah chuan inti buai na sel tuk a nia. A tu nge maw chhun pachang chang a lo inti buai a, kan va hlap darh hlawm ang e. Chhuah nghal vang vang rawh mawi bal, lak tlak loh lutuk. Sir Awite, Sir Awite. Ka lang. Mobile na pai ngei ti a. Ka pain min hnawt chhuak a. Ti nge hnawh chhuah ve ngawt che a. U Naupa Awite, nupui ka ru ve a. Ka pa chu lawm loin min hnawt chhuak ta a ni. Kalna tur ber pawh ka hre tawh lo. I Pathianga chuan i nupui ruk vang ringawt in maw hnawh chhuah che a. Rawn kal rawh ka sawi fel puiang che. He lai hi nia kan in chu. Hei Pathiang! Eng nge an ta sa rawite? Pathiang, eng vai nge in fapa mawi balan nupui a ruk vang ringawt in hnawh chhu a? Tiang hi India dan pawn a phal lo sin. Unau pawi te i dam em? Hei tu nge? Mawi bala nupui. Mawi bal bawi te ei dan. Unau pawi te ei ve dan.
Mawi bal unau pawi khawmeh chahbi dah. Pawi te enge tan nge chahbi tih. Ka bialnu kan len chhuah pui ve zuai tiang. In rei dawn em? Rei dawn lo u. Awle rawn dah leh vat ang che. Kha chahbi chu. Tlai a sawn ka dah. Ma tari hu Ma tari hu pai Mawi balu naupa chhun chaw fak ang Caffeine ka pai lo a lo ei ro u Lung ngai mah ta che kan tai ei ve mai dawn lawm Awle nih chuan ka lo kal. Mawi bal bawih te. Kha i chhun chaw tur. Eng nge chawhmeh? I chawhmeh duh ber arsa Rose. Tik. Lehchhi.
Hmelchhe ho u le, in alu kan hi kei peih reng reng lo, a rim pui ka hre peih lo. Ka chaw kan hawng ang e.

Khai rawh. Yow! A va han tui chung chuang em! U Naupa Khiang te plate khat min lo pe ve teh. Aw le mawi bal. Ka lawm e. Mawi bal u Naupa, plate khat lek hi chu tlem a ni ta raw. Pumpuia pawh thleng thlap hleinem. An ti tlem deuh a ni. E, ka isak tak che kha lo i ve rawh. A tha lo awm vawi khat chiah ka lo ei ve ang. Zar kawt zar kawt. Pu Naupawi te kia he eng zai ngei tlan sawm nghal akin he i hnunga mi insawm in ka tlan thei tisia.

U Naupa Khiangte eng nge ei ang? Saw ka hnunga mi vel a ei ang saw aw. Duh belh i la nei em? Mawi bal emaw pa, ka siam zo e, khawi cheng sawm. Cheng sawm a, dawr dangah pawh chenga bakin ka siam tir ngai lo. I va han ti to ve awi te. Mawi bal, dawr dangah pawh cheng sawm vek an ti, dawt rawn sawi tum suh. Aw, vawi khat mai dawrah hian ka rawn siam tir leh tawh ngai lo ang awi te. Khai cheng sawm chu.
Ruko zara, sabar karo.
Unau pawi te min tan pui ve hram rawh. Pawisa ka nei lo kal teh kal teh. Unau pawi te pawisa min pek hma chu ka kal san lo ang. Ben i duh loh chuan kal vat mai rawh khiang te. Unau pawi te cheng sawm i pek hma chu kal san duh lo ang kan vengpa nih kha. Cheng sawm chu pe mai rawh. Kha le. Pu nei bial Mizo buin nei e. Aw nei e. A buhfai a kan lo enthin thei engem kan pi hmuh leh tur a nia. Kha le, Mizo buh tha mi? Aw le thanks. Hei ka nau khiang, Mizo buin nei em? Aw nei e. Khawmaw a buhfai a kan lo enthin. Kha le. U Naupawi te, in Mizo buhfai ka lo enthin thei engem? Kan pi hmuh leh tur a nia. Aw le, ka va la lawk ang e. Kha le, min rawn dawr ngei ngei che u. Kan vengah buhfai man ka ti tlawm ber a nia. Ngawi bal napa dei tawh lo maw? Khawmaw en thin? Biryani siam na tur chu dei tawh ang. Cheng sang khat cheng za hnih, cheng sang khat cheng za hnih, cheng sang khat cheng za hnih. Aw kha la mai rawh.
Mawi bal nau pa i ke hliang za man ngei. Cheng sang a, cheng za hnih. Apple kg khat. Thei buhfai kg chan ve. Bal hla. Ek second. Chu zawng chu mawn bata. Mawi bal cheng za. Mawi bal, mawi bal. Enge? Enteh vel a khu, ka bialnu min chuhsak tu nih khu. Chutiang a nih te chuan zuk mar ila. Kan mar dawn maw? Aw, amah chin ni bawka kan hniang. Ka lang, ka lang. Vela, ka bialnu kha min chuhsak ve tawh raw. U Naupakh Thiang te, Aw enge an ta? I cheng a tih bo chu ka hmu zo lo reng reng. Umm a pawi lo chu Awite, rawn haw phawt mai teh. Enge an ta Khiang te? Nuaih nga ka ti bo a, Awite an zawng mawle. Khiang che chi le, phone speaker ai dah, in thil sawi ka hre ve ve. Haw nghal vang vang rawh. Ehe. Ti nge Awite? Hei Khiang leh Thiante an lo sual rawn niang. An lo sual rawn a. Rawn chuang ro kan va khawih hlawm ang e. Mawibal naupa mi sawm chuang an nia. Mi sawmhnih pawh ni se ka hlau lo, lo chuang ro. An chak lo hlawm ang chu an ruh ka ti tliak vek dawn. Unau pawi te, tel cheng sawm an tah hian a leng em? Mawi bal yummy. I bottle rawn keng leh tel cheng sawm an hi a in mil thawt lo. Eng a in mil loh na? I mawl em eia, a dahna tur dang bala rawh. Maw lutuk mai. He bottle hi duh si lo a, tah hi chuan a leng tawh em ang chu maw. Mawi ban hmanhmawh deuh teh police lo kal hman ang e. Awi teh police lo kal. Mawi ban naupa tlan che vat ang police lo kal.